Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'din il-għodwa tal-Ħadd, jum il-Mulej, Insellmu lill-ħutna kollha, komunità parrokkjali tagħna ta' Ta' Xbiex, biex niċċelebraw din l-Ewkaristija li fiha sejrin infakkru d-daħla tal-Mulej Ġesù ġewwa Ġerusalemm. Permezz ta' din it-trajja wkoll sejrin nidħlu fil-Ġimgħa Mqaddsa. ġimgħa li hija tant għażiża għalina lkoll, illi flimkien ma' Ġesù se nidħlu u nimxu miegħu fit-tbatija, fil-mewt u fil-qawmien. Huwa mument ta' riflessjoni għalina lkoll li nirriflettu, bis-skiet ta' darna, kif qegħdin ngħixu bħalissa. Irriflettu fuq l-imħabba kbira li wera l-Mulej Ġesù lejna, waqt li noffru din il-quddiesa għar-ruħ kitien Camilleri. Nisqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, jiena rbiħt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-għaqal lejn il-ħin. Tqija tiegħi, tqija tiegħi, l-akbar tqija tiegħi. Għalhekk nitlob billi mħallsa Marija dejjem f'wiċċi, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lil il-komuni biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla-Tana. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej iħnina. Mulej iħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej iħnina. Mulej iħnina. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti lilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà. Meta ridt li s-Salvatur tagħna jsir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib. Ħdina tiegħek agħtina li s-sabar tiegħu jkun ta' tagħlim għalina u li jisħoqqilna nissiebħu miegħu f'ilqa' mliena l-ħajja. B'Ibnek, Ġesù Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżaija, Sidi l-Mulej ta' Nisien ta' wieħed jitgħallem, biex nagħraf ngħidu li l-għajjiem b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjimni lill-midinti, biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-Mulej fetaħli widinti, u jien ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tgħid dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jniddfuli l-iti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjib u l-bżieq. Sidi l-Mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwadx, għalhekk għamilt wiċċi biż-żnied. Jien naf li ma jkollix minn xiex nistri. Il-Kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr il-ħela. Għas-Salwa Sponsorjali ngħidu, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex xtlaqqtni? Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex xtlaqqtni? Dawk kollha li jarawni jidħku fija, jgħiduli, iħaddu rashom u jgħidu, F'idejn il-Mulej jintilaq. Ħa jeħles ruħu. Ħa jsalva hu, għax bih jitgħaxxa. Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Qabda klieb daru għalija. Ġemgħa lis-siżina rassew. Taqbuli jdejja u riġlejja. Nista' ngħodd għadmi kollha. Flimkien, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Wejġi jinqasmu bejniethom. Jaqtgħu x-xorti għall-ilbsa tiegħi. Ħuli, la titbegħidx minni. Qawwa tiegħi, fittex ilni. Flimkien, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Inxandar ismek mill-ħuti. Infaħħrek f'nofs il-ġemgħa. Faħħru l-Mulej, intom li tibżgħu minnu. Sebbħuh ilkoll, nisel Ġakòb. Ibżgħu minnu lkoll, ulied Iżrael. Flimkien, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Qari mill-Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Filippi. Ġesù Kristu, li għad li kellu n-natura ta' Alla, ma qagħadx ifiċċel ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjer lilu nnifsu billi ħa n-natura ta' qsir. Sar jixbah lill-bnedmin u deher minn barra bħala bniedem. Ċekken lilu nnifsu billi obda sal-mewt, anzi, sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollih sas-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesù, fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għall-qrib tiegħu, u kull ilsien jistqarr, Ġesù Kristu hu l-Mulej, għall-glorja ta' Alla l-Missier.

Minħabba fina, Kristu għobda sal-mewt, anzi, sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Se naraw issa r-rakkont tal-Passjoni tal-Mulej Ġesù mill-Evanġelista San Mattew u sejrin naqraw mit-tieni parti ta' dan ir-rakkont. Ġesù waqaf quddiem il-gvernatur u dan staqsieh, Inti s-Sultan tal-Lhud? U Ġesù wieġbu. Inti stess qiegħed tgħidu. Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjuħ bdew jakkużawh, ħa hu ma wieġeb xejn. Għalhekk Pilatu qallu, M'intix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jixhdu kontra tiegħek? Iżdu anqas għall-akkuża waħda ma wieġeb. Hekk l-gvernatur baqa' mistagħġeb ħafna. Nhar ta' festa, il-Gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellhom wieħed ħabsi magħruf jismu Barrabba. Mela kif kienu miġbura, Pilatu qalilhom, Lil min triduni li tirqidkom? Lil Barabba jew lil Ġesù li jgħidulu l-Messija? Għax hu kien jaf li kienet dnejra, li ġenithom jagħtuh lil Ġesù f'idejh. Issa waqt li kien bilqiegħda fuq is-siġġu tat-tribunal, martu bagħtet tgħidlu, Qis li ma jkollok x'taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih bagħtiet ħafna fil-ħolm. Iżda l-qassisin il-kbar u x-xjuħ ġegħlu lill-poplu jitolbu lil Barabba u jeqirdu lil Ġesù. Il-gvernatur mela reġa' staqsiehom, Lil min triduni nitilqilkom minnhom it-tnejn? Wieġbu ħilkom lil Barabba. Qalilhom Pilatu, U x'nagħmel b'Ġesù li jgħidulu l-Messija? Wieġbu ħilkom, Salva. Hu staqsihom, Imma x'għamel ħażin? Huma aktar bdew jgħajtu u jgħidu, Salva! Meta mbagħad Pilatu ra li kollox kien għal xejn, anzi li x'aktarx kienet se tinqala' xi rewwixta, qabad, ħasel idejh fl-ilma quddiem il-poplu u qalhom, Jien m'iniex ħati ta' dan id-demm, dan arawh intom. U l-poplu kollu qabeż u qal, Demmu fuqna u fuq uliedna. Imbagħad tellqilhom lil Barabba, u lil Ġesù wara li tah is-swat tahulhom biex isalluh. Imbagħad is-suldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesù fil-pretorju, u ġabru quddiemu lil sħabu kollha. Neżżgħuh u xeħtulu fuqu mantall aħmar skur. Qegħdulu fuq rasu kuruna minsuġġa bix-xewk u qasba f'idu l-leminija. Inxteħtu għarkup tiegħu quddiemu u qagħdu jiddiħħku bih u jgħidulu, Isliem għalik, Sultan tal-Lhud! Besqu fuqu u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh biha fuq rasu. u mbagħad wara li għaddew bis-sufjett, reżżgħulu l-mantal u xeddewlu minn wiċċu. U ħaduh magħhom biex isalvu. Huma u sejrin sabu raġel minn Ċirene jismu Xmun u ġegħluh jerfagħlu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri Post il-Qurrieqa, taw jixrob il-bid ta' ħlita morra. U hu dahom, imma ma riedx ixebbhu. Imbagħad salbuh, u qasmu ħwejġu bejniethom, billi tellgħuhom bix-xorti. U nxteħt il-bilqieq, u qagħdu hemm għassa tiegħu. U qegħdulu fuq rasu l-kawża tad-dunganna tiegħu, li kienet tgħid hekk, Dan hu Ġesù, is-Sultan tal-Lhud. Imbagħad miegħu saqtu żewġ ħallilin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajjulu, iċaqalqu rashom u jgħidu. Int li tħobb it-tempju u fi tlett ijiem terġa' tibnieh, salva lilek innifsek jekk int l-Iben t'Alla, u insel minn fuq is-salib! Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħqu bih, mal-kittieba u x-xjuħ u jgħidulu, Salva oħrajn, lilu nnifsu min jisma' xi talba! Hu s-Sultan ta' Iżrael. Ħa jinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. Hu jafda f'Alla, ħa jilħissu issa jekk iħobbu, għax hu qal, Jien bin Alla. U bl-istess mod bdew imaqdru wkoll il-ħallelin li kienu imsallbin miegħu. Mas-sitt siegħa 'l quddiem baqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa' siegħa. U madwar id-disa' siegħa, Ġesù għajjat b'leħen qawwi u qal. Eli, Eli, lema sabagħtani? Jiġifieri. Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex xlaqtni? Xi wħud minn dawk li kienu hemm, kif semgħu tqal, qalu, Lil Elija qiegħed isejjaħ dan. U minnufih wieħed minnhom mar jiġri, qabad sponża mimlija bil-ħall, waħħalha f'tarf ta' qasba u tah jixrob, waqt li l-oħrajn qalu, Stenna ħa naraw jiġix Elija jsalvah. Imma Ġesù reġa' għajjat għajta kbira u rad.

U ara, fil-purtiera tas-santwarju ċċartet fi tnejn minn fuq s'isfel, l-art tinżgħet, il-blat inqasam, u l-oqbra nfetħu, u qamu ħafna iqsma ta' qaddisin li kienu mietu, li ħarġu mill-oqbra, u wara l-qawmien tiegħu daħlu fil-belt imqaddsa u dehru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu għassa ta' Ġesù, kif raw l-arti Xerxes u jiġri dak kollu, intlew bil-biża' li ma bħalhom u qalu, Dan kien tassew minn Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesù biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija, omm Ġakbu u Ġużeppi u omm ulied Żebedew. X'jinsar filgħaxija ġie raġel għani minn Ajmantija, jismu Ġużeppi, li hu wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesù. Mara t'Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesù. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġużeppi ħa l-ġisem u keffnu f'riżgħar nadif. Qegħdu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. Kerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u teba'. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bilqiegħda biswit il-qabar. L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-Tnejjija, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej inġabru għand Pilatu u qalulu. Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarraq meta kien għadu ħaj u qal, 'Wara ftit jiem inqum. Mela ordna li l-qamar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum. Li ma jmorrux jiġu d-dixxipli tiegħu jisirquh u jgħidulu li l-poplu qam mill-imwiet, u hekk il-qerq tal-aħħar ikun agħar minn tal-ewwel. Qalilhom Pilatu, Għandkom l-għassa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu. U huma marru jissiġillaw il-ċempla biex il-qabar jibqa' mħares sew. U ħallew ukoll l-għassa magħhom. Ikun kif għedt fil-bidu ta' din l-Ewkaristija, permezz din iċ-ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm, aħna qegħdin nidħlu f'din il-Ġimgħa Mqaddsa. Ġesù li jidħol ġewwa Ġerusalemm fost il-ferħ tan-nies u tat-tfal. U ħadd il-palm jurina l-mod ta' kif aħna ġejna maħbuba. Alla li tana lil Ibnu, l-uniku Iben li kellu, biex jagħti l-imħabba lil Ibnu għalina lkoll. Alla tana dak kollu li seta' jagħtina. U l-qari kollu li smajna, l-qari kollu li smajna f'din l-Ewkaristija jurina żewġ veritajiet, min hu Alla u min hu l-bniedem. Alla li huwa mħabba, li jħobb il-bniedem u jibqa' jħobb il-bniedem. U l-bniedem, min hu l-bniedem? Il-qari kollu li smajna tidher li beda l-għodju u r-rabja. Għal dan Ġesù, għal dan il-bniedem qaddis li wrah bħala l-iktar bniedem ħażin għaliex fih bih isu minnu riedu jonqlok. X'kien hemm fil-qalb ta' Alla u fil-qalb tal-bniedem. U ninsew li aħna l-awturi tal-passjoni tiegħu. Ġesù refa' fuqu d-dnub tagħna, dnub li forsi għal ħafna minna m'għadu jfisser xejn u xi ħaġa astratta, imma li fil-verità d-dnub huwa tbatija mogħtija lil Alla. U Ġesù jgħix il-Passjoni tiegħu fis-skiet, fil-paċi, fil-ħlewwa, fit-talb, bil-maħfra u fl-aċċettazzjoni tar-rieda tal-Missier. U llum ukoll niftakru f'Marija. Ma nafux jekk kinitx preżenti dakinhar taħt il-ball, imma żgur li Marija kienet preżenti fil-mumenti l-aktar diffiċli li għadda minnhom Ġesù. Marija fil-mumenti ta' tbatija kienet hemm. Jagħmilu kumara li kienet ta' dawl preżenti fit-tlaq. Marija li għedded lil Ġesù jitla' l-Kalvarju u tgħinu jmut fuq is-salib biex hu jkun jista' jsalva lill-umanità. U aħna nafu, Marija, li inti wkoll tgħidlilna wkoll fil-Kalvarju tal-ħajja tagħna u anke f'dan il-Kalvarju li bħalissa għaddejjin minnu. Nitolbuk flimkien ma' Ibnek Ġesù, intom tibqgħu magħna ħalli aħna nibqgħu mixjin. U l-Kalvarju inti kont hemm u qiegħda wkoll magħna f'dawn il-mumenti. Aħna nafu li flimkien ma' Ibnek Ġesù inti viċin ta' kull wieħed u waħda minna f'hedd f'dawn il-mumenti diffiċli li għaddejjin minnhom. M'aħna nittamaw f'Ġesù u f'Marija, il-fiduċja tagħna qiegħda fuq qiegħda fuqkom u nitolbukom biex tkomplu tgħinuna tibqgħu magħna, ma tħalluniex waħidna għax neħtieġu l-għajnuna tagħkom. Kun imfaħħar Ġesù Kristu dejjem ikun hemm. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art u dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesù Kristu, Iben waħdieni t'Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla dawl minn dawl Alla veru minn Alla veru Imnissel mhux magħqul naduraw aħna mal-Missier u Hi sab kollox Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħa l-ġisem bis-setgħa tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salvuh għalina u bata taħt Ponzju Pilatu miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-mwiet skont kif kont mammazzan, u tela' s-sema u qiegħed fuq il-jemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel għaqd lill-ħajjin u l-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem. u fl-Ispirtu s-Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej minn Missieru mill-Iben, li hu megħjub u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem b'fomm il-profeti, u fil-Knisja waħda qaddisa kattolika appostolika, nisħaq b'magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet, u nistenna l-ħajja ta' mill-ġdid u l-ħajja ta' żmien li ġej. Aħna niċċelebraw illum il-Passjoni tal-Mulej Ġesù u d-dħul tiegħu glorjuż fil-Belt ta' Ġerusalemm. Fiċ-ċokon tagħna nitolbu lil Alla biex aħna li bil-ferħ ilqajna bil-friegħi tal-palm u taż-żebbuġ lill-Mulej Ġesù, s-Sultan Rebbieħ, Qed nidhru quddiemu meta jasal il-waqt b'idejna mimlijin frott t'għemejjel tajba. Missier Qaddis illum Ibnek Ġesù b'rieda sħiħa tela' Ġerusalemm biex jagħti bidu għall-Passjoni tiegħu. Wassal il-Knisja għall-ferħ ta' l-Għid tat-Tmiem. Nitolbu, ismagħna Ġesù Mulej. Missier ħanin, Ġesù ġie fostna biex ikun is-Salvatur u l-Feddej tagħna. Agħmel li l-bnedmin kollha jkollhom is-salvazzjoni li tiżbillna mill-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja. Nitolbu. Isma' għanejn Ġeħova Mulej. Missier it-tjieba, libbes lil ħutna l-mejtin bis-sura tal-ġisem imsebbaħ ta' Ibnek u agħtihom li jgawduk għal dejjem. Nitolbu. Isma' għanejn Ġeħova Mulej. Missier setgħan, ibnek Ġesù ta kotta ta' grazzja lid-dinja bil-passjoni tiegħu. Agħtina l-grazzji kollha li neħtieġu biex nibqgħu dejjem fidili lejk, nitolbu. Ismagħna, nitolbu, Mulejna. Mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, ibqa' il-qattar li qegħdin nagħmlulek illum, aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Passjoni ta' Ibnek il-għażiż, u agħtina li niksbu l-frott sħiħ tagħha bi Kristu Sidna. Amen.

Nitolbu wkoll biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Jinqagħdu lejk u lejn is-sagrifiċċju jagħti veru l-glorja ta' ismu, għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa kollha tiegħu. għall-passjoni ta' Ibnek il-waħdieni tafdu issa Mulej il-korna tiegħek għalina, mhux għax jisħoqilna minħabba xi għemil tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħniena tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdieni li sejrin noffrulek bi Kristu Sidna. Amen.

Hu li ma kellux ħtija għoxbu jbati għall-ħatja u għall-ħżiena jilqa' kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar irsq il-ħtijiet tagħna u bil-qawmien tiegħu għall-ħajja kiseb għalina l-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħħruk u bil-ferħ intennulek, Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti! Is-smewwiet u l-art mimlija mill-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-Mulej, osanna fl-għota tas-smewwiet. Qaddis, tassew inti Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk li nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek, biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesù Kristu, li meta kien se jingħata biex minn ragħaj ibati ħa l-ħobż, ratti l-ħaj, qasam, ta lid-dixxipli tiegħu u qal, Ħudu u kulu lkoll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Hekk ukoll wara li tlaħaq l-kalċi reġa' radd il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, Kulu u xorbu minnu lkoll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Bid-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet, agħmlu dan tifkira tiegħi.

Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, bi fkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu, noffrulek, Mulej, il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex għoxbok tilqagħna hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar, Mulej, fil-Knisja tiegħek imxerrda mad-dinja kollha wettaqha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Aka fil-qaddejja tiegħek Kitty Camilleri li inti jogħġbok issejħilha għal għandek minn din il-ħajja, ftakar fil-mejtin kollha u lejn Missier Qaddis tiftakar f'dawk kollha li ħallew ħajjithom minħabba din iċ-ċirkustanza. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-serq tiegħek. Ħen għalina lkoll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa u m'Alla Marija, ma' żewġha San Ġużepp, ma' San Ġwann tas-Salib u mal-qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Agħmel illi magħhom infaħħruk u nsebbħuk b'Ġesù Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħ u glorja għad-dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu flimkien it-talba lill-Mulej Ġesù Għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, li inti bis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tridiet kif fis-sema u fuq l-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna denubitina bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. L-għadda ma niġix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk, Mulej, minn kull deni. Agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fiż-żmien Biex inkunu ħielsa dejjem minn għinuk u mħarsa minn kull inkwit, aħna u nistennew u nittamaw mill-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. Għax fih hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesù Kristu li għedt lill-Appostli tiegħek, Inħallilkom is-sliem nagħtikom, is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, Agħtiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Minn qalbna nagħtu din il-paċi lil xulxin. Ħaruf t'Alla li tneħħi l-lmiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħi l-lmiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħi l-lmiet tad-dinja, agħtina l-paċi. Dan hu l-ħaluf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Għenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaluf. Mulej, ma tistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u mmut u nkun ħiefer.

Ġesù, jiena nemmen li inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sakramentalment. Nitolbok li tiġi fija

Ingħaqad ukoll mal-Missier tiegħu il-Papa fit-talba li huwa għamel għal dawn il-mumenti hekk li qegħdin ngħixu fihom. Missier etern li tista' kollox, il-kenn tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqqlin għax int isserraħna. B'idi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta. Agħti mistrieħ etern lill-mejtin u farraġ lill-mimlikta. Fejjaq il-morda sejra tserraħ fil-qalb il-moribondi. Kun ta' saħħa għall-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Agħtina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn b'imħabba, sabiex flimkien inkunu nistgħu ngħaddu glorja lill-Isem Qaddis tiegħek. Amen. Nitolbu. Issa li tqarbilna bid-don qaddis tiegħek fiċ-ċokon tagħna, Mulej, nitolbuk, Biex bħalma bil-mewt ta' Ibnek tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemmnu, hekk ukoll bil-qawmien tiegħu għall-ħajja twassalna għall-premju li lejh aħna miexja, bi Kristu Sidna. Amen. Nawsawkom illi nhar il-Ħamis huwa jum Ħamis ix-Xirka. Sejrin nagħmlu wkoll li din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija hi wkoll infakkru dan il-jum għażiż ta' Ħamis ix-Xirka, it-twaqqif tal-Ewkaristija. U l-ħin li se nittrażmettu fuq il-Facebook din iċ-ċelebrazzjoni ta' nhar il-Ħamis ħa jkun fl-erbgħa u nofs fl-erbgħa u nofs u mbagħad nagħtuhom ukoll il-ħinijiet għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u għall-festa tal-Għid. Nirringrazzja wkoll lil Lawrence tat-trażmissjoni li qed twasslilna permezz ta' Facebook, lil Maria tal-qari, lill-organista Gino Welestanio B'sew aħwa saċerdoti Alfredo Elia li dalgħodu ingħaqadna flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika u l-Mulej jagħti l-paċi u jbierek lilkom ilkoll. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr. Ħajr lil Alla.